Дуңгыз, сасы көзен, ну элегә сиңа бүген! Нәселегез белән сволочлар бит сез! Бер җүнле туганың юк! Әтрәгәләм, чүп-сәләм! Үзеңнән дә бер файда юк! Көне буе гаражда казынасың, кушканны эшләмисең! дип, ирен сүгүче Фәридә, аска карап, бер сүз дәшми торган иренең башыннан куян бүреген бәреп төшерде. Хатыны еш тукмый дип сөйлиләр. Алай да була икән тормышта. Каршы йортта яши бу пар. Фәридә ирен һәрчак кимсетә. Кеше ишетер, иремә оят булыр дип тә тормый, киресенчә, үзенең җәберләвеннән аеруча тәм таба, рәхәтлек кичерә кебек тоела. Менә, күрегез, кем баш гаиләдә. Бөкләп табан астына тыгам мин аны, имеш. Ә ире гел, башын иеп, Фәридәсе ни әйтсә шуңа риза булып яши бирә. Тик болай яшәүчеләр дә берчак баш күтәрә икән, ничә еллар түзеп яшәгән, ачуын эчкә җыеп барган подкаблучник кушаматлы ирнең дә түземе төкәнгән. Кичә Фәридәне скорый белән Чаллы бүлнисенә алып киткәннәр. Кабыргалары сынган, башы ярылган, кеше ышанмаслык хәл, ире кыйнаган. Күрше-тирә аптырап баш чайкады. Довела мужика, диделәр. Әрсезлек, юкка рәнҗетү, җәберләү теләсә кемне агрессиягә этәрә ала, хәтта бик йомшак күңелле, конфликтсыз, юаш кешеләрне дә. Шул җәһәттән бер вакыйга искә төште. Группабызда Армиягә китеп укуы өзелгән, кайткач, безнең ише бала-чага белән аны дәвам итүче егетебез бар иде, Сафин Радик. Яхшы күңелле, ярдәмчел, тик шулкадәр юаш иде үзе, юкка да кызара, дәрестә әзерләнсә дә җавап бирә алмый изалана, кызлар эндәшсә тирләп чыга, каушый иде. Киемнәре чиста булса да, иске, гел бер кыршылып беткән кәчтүм киеп йөрде. Кайберәүләр аның кыяфәтеннән, юашлыгыннан, Каһкаһәләп көлә, кимсетә иделәр. Бигрәк тә шәһәр кызлары каныктылар егеткә. Радик, синең кызлар кочканың бармы? Әйдә, свиданкага. Оялмаска өйрәтәбез. Сиңа ничек ошый? Икәүдән икәүме, әллә групповоймы? дип, оятсыз тәкъдимнәр аталар иде. Радикның артында утырган ике кыз берсендә. Мин сосы кәҗә тәкәсе дип язылган кәгазьне Радикның пиджагына ябыштырганнар. Ул шул килеш ашханәгә төшкән, аудиторияләрдә утырган, кайсыдыр берсе язуны умырып алганчы үзе артыннан шаркылдап көлеп калган студентларның кыланмышына түзеп йөргән. Мөнәвәрә Үзе авыл кызы иде, тик шәһәрнекеләр янында уаланды. Үзен башкалардан өстен күрсәтергә теләве көчсезләрне кимсетүгә әйләнеп кала иде. Җавап кайтара алмаганнарга төрттерергә, мыскыл итәргә, бәйләнергә җай эзләп тора торды ул. Иң каты һөҗүм Радикка эләкте. Оксана, Маша исемле алабуга кызлары белән Мөнәвәрә бу юаш егетне гел кыерсыттылар. Кабахәт сүзләр, нахак бәла ягу, юктан низаг ясап төрткәләү дисеңме, бар да булды. Радикны яклап, аның йомшаклыгына ачу килеп, шәһәр кызлары белән сугышканыбыз да булды, ярдәм тимәде. Чөнки үзен яклый белүен күрсәтүче адымны кеше бары үзе ясый ала. Башкалар якларга калса, аның мөшкел хәле тагын да мескенләнә. оторы Радикны эт котырткан кебек ирештерә башладылар. Ул заманда тулай торакта кизү тору бар иде. Дежурлык көнендә студент укуга бармый, үз этажында тәртип саклый. Радикның тәүфиксыз кызлар кыланмышыннан түземе төкәнгән көн минем кизү торган көнемә туры килде. Тулай торак уку бинасы белән рәттән генә иде. Дәресләр башланып бер сәгать үтмәде, без яшәгән катның ишегеннән бите, муены канга баткан, изүе ертылган Мөнәвәрә килеп керде. Ни булды? дигән соравыма каршы кулын гына селтәде дә бүлмәсенә кереп бикләнде. Биш минут үтмәгәндер, төбе тамыры белән өзелгән күлмәк җиңен кулына тотып, чәче башы тузган, күзләре акайган Маша пәйда булды. Мин мондый вакыйга борылышыннан имәнеп, Кемнәр изә боларны берәмләп? дип, Машага сораулы карашымны төбәдем. Коридорда берүзем генә басып торсам да, күплек санда еракка җибәреп, Да пошли вы все на! дип сүгенеп, ул да бүлмәсенә кереп чумды. Соңрак тагын да коточкычрак нәрсә күзәттем. Группабызның биш-алты кызы канга баткан аңсыз Оксананы җәймәгә салып, төрле яклап күтәреп алып менделәр. Мин бу хәлдән югалып калдым. Ни булганын берсе әйтми, бар да шок хәлендә иде. Соңрак кызлар сөйләгән хикәяттән ис-акылым китте. Рус әдәбияты дәресе башлангач, сүз арты сүз китеп, ир-егетләрнең холкы турында сөйләшә башлаганнар. Шунда Оксана, Ир булса, нык булсын, сукса тимер өзәрдәй, үзен үзе яклый алмаган Радик кебек хатынша голубойларны җир йөзендә яшәтмәс идем, дигән. Мөнәвәрә белән Маша һәрвакыттагыча Радик ягына шул ук темага кинаяле пычрак сүзләр ыргытканнар. Шул чак Радик, сикереп торган да, Оксананы парта арасыннан тартып алып сугып еккан. Ярсып, ярсып типкәләгән. Аудиториядәге өстәл урындыкларны әйләндереп аткан, Мөнәвәрәнең чәченнән сүрәп йөргән, Машаны кул-аякларын каерып тукмаган, күлмәген ерткалап бетергән. Кызлар да, укытучыбыз Валентина Степановна да Радикны тыярга теләгәннәр. Кая ул, җиңенә ябышкан өч-дүрт кызны бер селтәнүдә орып бәргән. Алар бу сугыштан җиңел җәрәхәтләр алып котылучылардан иде. Янына беркемне якын җибәрмәгән, күңеленә озак вакыт җыелып килгән рәнҗүне чыгармыйча, ачуын алмыйча дулавыннан туктамаган Радик. Хатын-кызны кыйнау ир-атны бизәмәсә дә, Башкалар ни уйлаганнардыр, мин егетне гаепләмәдем. Аны үзләренә һөҗүм итү дәрәҗәсенә китереп җиткергән өчен бу очракта кызлар гаепле иде. Радикның соң дәрәҗәгә җитеп ярсуында безнең дә гаеп булмый калмагандыр. Кимсетелгән кешенең күңел кичерешләрен тулысынча аңлап җиткермәсәк тә, аралау чарасын табарга тиеш булганбыздыр. Ә вакытында тыелмаган, җәзасыз калган усаллык моны кылучыга кайчандыр бише белән кайтмас дип кем исбатлый ала? Бу хәлләрдән соң Радик укуын ташлады. Ни хикмәттер, Мөнәвәрә дә китеп барды. Тик бу вакыйга кимсетүдән түземе төкәнгән кешенең үзен көч куеп яклый алу мөмкинлеген дә